Matthai Thawngṭha dal hleikhatnak, caang khatnak in caang hleikuanak tiang a cungtlangpi Jesuh thlahmi lamkal hna. Jesuh nih a zultu pahleihnih kha hi bia hi a chimh dih hna tikah cuka hmun cun a chuak i cuka hrawng i a ummi khua ah khan a tlawng i a cawnpiak hna i phung a chimh hna. Tipil petu Johan nih thong chung in Khrih rianṭuannak kong kha a rak theih tikah A zultu tlawmpal kha a sinah a hei thlah hna i, A ra dingmi cu nangmah hi na si maw? Asiloah midang dah kan hngah rih lai tiah va hal u, a ti hna. Jesuh nih cun nan hmuhmi le nan theihmi hi Johan cu va chim ko u. Mitcaw nih khua an hmuhnak le kebei an kal khawhnak le Mithinghmui an thiannak le hnachet nih khua an theihnak le mithi thawhṭhan an sinak le misifakmi hna sinah thawngṭha chim a sinak hi va chim ko u. Keimah kongah lungawṭawmnak zeihmanh a ngei lomi cu a caah lunglawmh awk a va si dah tiah a leh hna. Johan zultu pawl cu an kir tikah khan Jesuh nih, Johan kong cu mizapi kha a chimh hna. Thesaram mi Johan sin i nan va kal ah khan zeidah hmuh nan i ruah? Thli nih a kuiter lengmangmi ram hna maw zei ko dah zoh awkah nan va kal? Puan dawhdawh in aa thuammi hna zoh awkah maw puan dawhdawh in aa thuammi cu bawi inn ah pei an um tawn cu. Zeiset dah hmuh nan i ruah chihmi cu a si ka chim tuah u. Profet maw profet nakin biapi deuh a simi pei nan hmuh cang hi. Johan hi Cathiang nih Hika ah hin ka lamkaltu cu a um ko. Amah cu nangmah lamsialtu dingah na hmaiah ka thlah lai tiah Pathian nih a ti tiah a timi kha a si. Hihi i cinken hmanh u. Nu chungin a chuakmi lakah vawlei cungah hin Johan tlukin a nganmi ahohmanh an um lo. Sihmanhsehlaw vancung pennak chung i a ummi hna lak i a hmebik hmanh Johan nakin a ngan deuh. Johan nih a rat ri in nihin ni tiang vancung pennak hi tonghmang loin tuknak a ing i tonghmang loin khua a sami hna nih cun lak an timh. Johan caan tiang khan profet vialte hna le Moses phungbia nih vancung pennak kong hi an chim. Cun cu bia cu nan zumh duh a si ahcun John hi Elijah kha a si i a ra lai tiah rak timi kha a si. Cucaah hna nan ngeih ahcun thei ko u. Tuchan mi hi zei he dah ka tahchunh hna hnga? Chawdawr tlang i lente aa celmi ngakchia ko khi an lo ka ti. Phu khat nih phu dang kha nupi ṭhitnak hla kha Kan in tumpiak hna, asinain nan laam duh lo. Mithi ṭahnak hla kan in sakpiak hna, asinain nan ṭap duh fawn lo tiah an hal hna. Johan cu a ra i rawl a ul i zu zong a ding lo. Asinain a mikip nih khuavang a ngei an ti. Mi fapa cu a ra ve i, A ei a ding i a mikip nih, “Hi pa hi zohhmanh u, misaram le mizuram ngunkhuai khawltu hna he misual hna hawikom hi,” an ti. Sihmanhsehlaw Pathian fimnak cu a hmaan tiah a theitlai nih khan a langhter ko, a ti. Mathai Thawngṭha dal hlei khatnak, caang kul nakin caang kul le caang linak tiang. A cungtlangpi zumhnak a ngei lomi khua, cun Jesuh nih khuaruahharnak tambik a tuahnak khua hna kha an chung i a ummi hna nih an ziaza an thlen hlei lo caah a sik hna. Khorazin khua na caah ngaihchia a va si dah! Bethesaida khua zong na caah ngaihchia a va si dah! Nan chung i khuaruahharnak ka tuahmi vialte hi Tiar le Sidon khua ah rak tuah hna ning law cu khuami hna cu puanchia i ei le vutcaam i phulh in an i ngaihchih diam cang hnga. Cucaah hihi philh hlah u, biaceih ni ah cun Pathian nih Tiar le Sidon khuami hna cu nanmah nakin a zaangfah deuh hna lai. Cun nang Kapernaum khua, van ah I hlorh ning ti na duh, sihmanhsehlaw hell chungah vun hlonh na si lai. Zeicahtiah na chungah ka tuahmi khuaruahharnak vialte hi Sidom khua chungah khan tuah rak si hna seh law nihin ni tiang hin a hmun ve ko rih hnga. Cucaah hihi philhhlah, biaceih ni ah cun Pathian nih Sodom khua cu nangmah nakin a zaangfah deuh lai a ti. Mathai thawngṭha dal hlei khatnak cang kul le cang nga in cang sawm thumnak tiang a cung tlangpi ka sinah ra u law i dinu. Khi caan ah khan Jesuh nih aa thawh i, Maw ka pa, Van le vulei a uktu, a fimmi le cathiammi hna sinah na thuhmi kha cathiam lomi hna sinah na langhter caah na cungah kaa lawm a si. Ka Pa, cucu nangmah nih siseh ti na duh ning te a si. Ka Pa nih zeizong vialte kha ka kut chungah a ka pek dih. Pa dah ti lo nih cun ahohmanh nih fapa kha an ka hngal lo i fapale an sinah a phuanmi hna dah ti lo nih cun ahohmanh nih pa kha an hngal lo. Rethei le thilritmi vialte hna ka sinah ra tuah u. Dinnak kan pek hna lai. Ka seihnam kha i bei u.